Иң әүвәл э, татар чигү белән генә шөгыльләнәм. Тапкырлап чигү дә түгел, э, чып-чын татар чигүе. Э, 90-нчы э, елларда бераз гына булса да Үзбәкстанда булырга туры килде миңа. Һәм иң беренче мин әлбәттә Казанда танышкан идем. Безнең татар милли шигүләре белән, шигү үрнәкләре белән ул мәчеттәге намазлыклар мәсәлән, өйдәге мендәр тышлары һәм башка һәм башка кул яулыклар без укып бетергәч безне практикага җибәрәләр районнарга һәм ул районнарда без мәсәлән безгә бүләк тә итеп бирәләр чигелгән әйберләрне истәлеккә дип шуннан истәлеккә калды бүләкләр бирелгән әйберләр. Һәм э, Үзбәкстанга баргач, андагы чигелгән әйберләрнең күплегенә исем китте. Анда хәтта һәрбер э, базар янында э, бер остахана дип язылган, һәм шунда бер 3-4 ир кеше утыра. Һәм алар чигеп утыралар. Безнеңчә, менә элеккеге мин күргән тамбур чигүен. Менә ул, мәсәлән, Үзбәкстаннан алып кайткан, э, минем алып кайткан бу намазлык. Әмма ләкин бу, әлбәттә, машинада чигелгән. Бу хәтта Ташкенттан микән, Андижандан микән, э, аларның Гум, Цум шикелле шундый үзәк э, кибетләрдә, олы кибетләрдә сатыла торган бик күп чигелгән әйберләр. Менә аның берсе, мәсәлән, намазлык. Безнең э, ысулда, безнең стильдә чигелгән. Ә, әмма ләкин машина белән. Бездә инде 19 гасырга хәтле татарлар энә белән чиккәннәре, аннары э, Аннары ыргак ярдәмендә, ыргак крючок дибез инде без аны. Ул безнең милли татарның иң милли, иң асыл шигү дип әйтеп була. Э, иң борынгы э, табылдыклар, мәсәлән, 2000 еллык әйберләрне э, тапканнар, тамбур шигүе белән. Без аны татарча элмәле чигү дип әйтәбез. Ә, каюлап чигү дип тә әйтәләр аны. Ә, ыргак белән чиккәндә ә, каюлап. Ә тамбур инде ул француз теленнән кергән. Менә шушы тамбурин, тамбур, түгәрәк, барабан дигәнне аңлата. Шуннан тамбур исеме тарала башлый инде француздан, француз теленнән кергән. Иң башта мин Казанда яшәгәндә, Мәскәүгә хәтле да укыган вакытта мин түбәтәйләр тегә башлаган идем, 90-нчы еллар башларында инде. Әйе, 90-нчы еллар урталарында. Менә бу мәсәлән Казан кәләпүшен миңа тегәргә өйрәтте бер Бүрекче ирле хатынлы Әминә апа белән Габделхак абый. Менә шулар өйрәткәне чын татар кәләпүше, менә шулай алтыга бүленергә тиеш, өсте менә шулай сырылган булырга тиеш. Менә моңа инде бер 20 еллап бардыр инде. Тузган булса да, менә формасы югалмаган, хәтфәсе яхшы булгачтын, сыйфатлы булгачтын, уңмаганы бик Әле менә киеп йөрерлек әле. Аннары соң инде Мәскәүдә вакыт булгач, мин әйттем, хәзер э, татар чиге, мин бит чигәдрим. Э, Түбәтәйләрне менә бу Казан кәләпүшем. Аннары сорый башладылар, э, туган көнгә мәҗлескә никахка дип чигеп бирәле дип матур итеп. Сәйләннәр алып чигә башладык без аны. Менә мондыйрак рәвештә чигә башладым. Төрле төсләр белән. Һәм алар минем ятып та тормыйлар, гел китеп сра алына торган, сра алалар, заказ буенча алалар. Хәзер инде Мәскәүдә искә төште дә, карале, мәйтәм, мин элек түбәтәйле тегәдрием. Бу татар чигү ничек була әле? Менә бу бездә күргән, Үзбәкстанда күргән әйберләр искә төште дә, кызыксынып киттем, бу тамбур чигү ничек була икән дип. Бер э, яшел тукыма алып, мәйтәм чигеп карыйм әле. Ә менә бу беренче эшләрдән, мәсәлән, Монда күреп була бу мендәр төшө. Чигеп караган идем, ничек була микән дип. Аннары эзли башладым э, төрле видео я фотоматериаллар. Әмма интернетта әз генә урысча бар, әз генә башкорт телендә бар, э, бер-ике сюжет. Татар телендә бер нәрсә таба алмадым. Шуннан аптырагач, Үзем дә эш эшләп карагач, мин ВКонтактеда төркем ачарга булдым. Э, ул вакытта 10-15 кеше генә ие, хәзерге вакытта инде меңнән артык булдык, Аллаһ шөкер. Анда мин тупладым э, бөтен татар шигүенә хас э, фотоматериаллар, видеоматериаллар, Үзем дә киңәшләр бирә башладым, кешеләр сорый башлады. Пермь өлкәсеннән, Башкортстаннан, Чиләбе якларыннан, Мәскәү ягыннан, Пенза ягыннан, э, бөтен илнең бөтен почмакларыннан сорый башладылар, киңәшләр сорый башладылар, кызыксына башладылар. Ә, Бер-ике ел элек э, Ижауга барып, андагы базар э, фестта да катнашырга туры килде. Анда да кызыксыну бик зур иде. Гимназ, татар гимназиясенә кереп, анда тиз генә бер дәрес эчендә генә күрсәттем. Алар эшләп тә карадылар. Ә, Татар чигүе белән таныштылар. Ә, Тамбур чигүеннән башка тагын шома чигү бар. Ә, Бездә таралган, мәсәлән, менә бу мендәр төше Тышын мин шыма чигү белән чигеп куйган идем. Чигеп карадым инде, тамбурны өйрәнгәчтен. Менә бу гадәттә ул мулины җепләр белән тамбур мәсәлән мулины җепләр белән чигелсә, бу инде мәсәлән йон җепләр белән чигеп карадым. Һәм шулай ук килеп чыкты диделәр. Әйдә, дәвам ит, ташлама диделәр. Шулай рәсемнәр таба-таба бер шактый гына бер коллекция тупланды безнең төркемдә. Һәм шулай киңәшләшеп эшебезне дәвам итәбез бүгенге көндә дә. Таша калфагы инде зур олы калфакта эшләгән бар. Менә ука белән бик э, яраталар хаман. Менә бу 19 гасырда бик популяр булса да, 19 гасыр, 20 гасыр башларында ука белән чигелгән. Бүгенге көндә дә аңа бик кызыксынып карыйлар. Әйтергә кирәк, бу иң авыр чигүнең чигү төре һәм бик бай саналган. Анда бер сыер бәясе хәтле булган, бер кәләпүш, бер түбәтәй, бер колфак Бәяләре шулай йөри торган булган. Салфетка дип әйтик инде менә матур гына. Андыйга да бик сорыйлар инде. Нары менә бу беренче башлаганда эшләп караганым менә мондый гади генә булса да татарча һәм мин әйтәм мәсәлән сөлге алсагыз сөлгене дә алып Чигеп була һәм аны менә татар рухында гади гап-гади сөлгене алып, татар рухында чигеп куеп була һәм ул бәйрәм рухын өсти. Быелдан башлап, салкын кышларга карамыйча, без интернет аша Авропадагы татарлар татар ханым оешмасы белән эшли башладык. Мин алар белән танышыйм, әйтергә кирәк. Аның оештыручысы Гөлнур ханым Франкфуртта. Без күрешкәнбез дә бар. 2009 елда мин Саматовка барган идем анда, Саматовда катнаштым. Һәм аның тырышлыгы, активлыгы белән без мастер-класслар оештырдык һәм Ауропадагы Голландия, Маҗаристан, хәтта Алмания Болгарстан һәм башка илләрдән Европадагы безнең татар ханымнары кызыксынып, аларның тырышлыгы белән дәресләр үткәрә башладык. Кызыксынган кешеләргә гади генә бәс алырга кирәк. Бәс яхшы инде, чөнки мин беренче эшләгәндә ситца аладыр идем. Ситца тукыма ул бик Юка була, ул тишелергә дә мөмкин. Аннары мине сүктеләр инде, андый чүпрәккә генә эшләмә, ныграк чүпрәккә эшлә. Без киҗе мамык без алсагыз, бик җиңел, уңайлы һәм тагын да җепләрдән Җепләргә килгәндә инде хәзерге вакытта күп төрлесе бар. Менә мулине, мулине җепләр аласыз да, икегә, өчкә аерып, шуның белән чигәргә була. Мәсәлән, җитен, җитендә дә бик җиңел. Җитен салфетка булса, менә шулай алып, мәсәлән, мин акка ак итеп эшләп карадым. Машиге белән җиләк чигә башлаган өем менә монда бер-ике җирдә. Мәйтәм хәзер Уртасын тутырырга бик авыр була бит инде хәзер, бик күп була. Нишләтергә микән? Һәм иске имляда татарча, менә гарәп хәрефләре белән язылган, татарча шундый дүрт юллык бу э, җилеккә карата карап инде э, китаптан дүрт юллык таптым һәм шуны язырга булдым. Җәй көннәре ямьле була, җиләк вакытларында Йөзләреңдә нурлар уйный, сөйләшкән чакларында бит. Һәм менә шулай шундый ашъяулык килеп чыкты. Эшне башлаганда иң беренче материал тукыманы алабыз һәм аны парлап үтүкләп җибәрәбез. Яй чайкап, киптереп үтүкләп куябыз, чөнки аннары чиккәчтен утырмасын һәм җыерылып тормасын өчен. Һәм тукыманы алып, инде, мәсәлән, төшерелгән рәсемне, мондый, я мондый, рәсемне алып, кирәкле төшкә куябыз да урынга. Һәм менә бу копирка ярдәмендә, копия кәгазе ярдәмендә астына куеп, өстеннән Каләм белән йөреп чыгып, рәсем чыгарабыз һәм бер 3-4 минут көтеп торабыз да кипсен. Гә дип, һәм шуннан шигә башлыйбыз, туп-туры итеп, тигез итеп. Икенче ысул, хәзерге вакытта безнең компьютерлар бар, компьютерның, лептопларның экраны бар. Экранда кирәкле Рәвешчә менә зурлыкта, кирәкле, тиешле зурлыкта ачасыз да рәсемне. Һәм менә бу ачык төстә материаллар булса, мәсәлән, ак бигрәк тә уңайлы. Шушы экран өстенә куеп, менә шундый э, балалар өчен хәзер күп чыгарлар җуыла торган washable дигән җуыла торган фломастерлар ярдәмендә рәсем төшерәбез дә, чигеп куябыз да, аннары чайкап кына җибәрәбез. бер биш минут, бер ике-өч мәртәбә. Әмма аның бернинди үзе дә, төсе дә калмый. Һәм сезнең чигүегез әзер була. Кара төскә рәсем төшерер өчен хәзер бит инде фломастер белән сызып та булмый монда. Нишлибез? Менә мондый үтә күренмәле пергамент кагазын алабыз да, моңа рәсем төшереп, рәсем төшерәбез дә. кирәкле зурлыкта. Һәм шуны э, тишеп чыгабыз өнә белән, вак-вак итеп. Һәм тукымага су алып, менә бу ягы белән тукымага су алып, э, төш порошогын алып, керосин белән бутап каймак рәвешендә э, һәм былай йөртеп чыгабыз инде. Э, ипләп кенә һәм бу трафаретны алга ачтым анда рәсеме калай һәм кипкәч бу рәсем буенча э, шигәргә була шигәргә башлагачтын э, шигә башлагачтын бер яктан караганда бик кызык һәм туктап булмый былай да шигеп карасы килә икенче төрле шигәсе килә өченче төрле рәсемне алып чигәсе килә төрле рәсемнәр чигәсе килә үзем мәсәлән бу рәсемне үзем чыгардым һәм чигеп тә куйдым әлбәттә чиккән вакытта ул бик тыныч ниндидер рухи тынычлык бирә җанга тынычлык бирә бер яктан икенче яктан үз эшеңне күрәсең дә үзең куанасың һәм кешеләр дә күреп куана шатлана инде урта азия үзбәкстан таҗикстан булсын пакистан һиндстан илләрендә чигүче ирләрнең үзенә күрә остаханалары артельләре дә бар алар кооператив шикелле эшкә киләләр шунда эшлиләр Һәм, мәсәлән, Кәгъбәтулладагы кисүәне фәкать ирләр генә чигә алтын җепләр белән. Аларны махсус яллыйлар, яхшы гына аларга акча түлиләр. Керем дигәннән, инде ул хәтле керем булмаса да, бу әйберләрдән барыбер ул ничектер җанга җан азыгы бит инде. Һәм әйтергә кирәк, Хәзерге вакытта тегене кысалар, моны кысалар. Хәзер нишләргә инде, тик кенә бернәрсә эшләмичә утырып булмый. Менә бу татар чигүе, әйтергә кирәк, ул үзенә күрә бер тел. Аваз теле булмаса да, үзенә күрә безгә мирас итеп калдырган, әби бабалардан калган мирас итеп калдырган бу үрнәкләр һәм Мәсәлән, мин эшләп куям, ул кешегә я бүләк итәм, я берәр кеше үзенә алып куйса, ул инде башка кешеләргә дә ниндидер э, дәвамчыларга да тәэсир итә. Хәтта татарча белмәсәләр дә, моны күреп, алар ничектер моны укый алалар. Татар рәсеменә карап, татар шигүенә карап, ниндидер күңелләре уяна.